En odiochieng' maber kendo kamoro amora ma idwa jera mar Lulu TV. Maendi en chenro mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lumbaka. Sani ere ka ung'eyo wach chomo sechego eko mag yiero, wadhi nyime kod yudo oganda mopogore opogore ma bende nitiere kod gombo mar bedo jotelo mag ogandawa. An makelo ni chenro ni eri an Jeff mbaka wendo wan godo abiro miye thuolo wanyisu nyinge kaunti ne kaeto gi paro ma en godo kaeto obiro dhi nyime koda chenro machalo kama inde rwakuni machiegni Ah, moso jokanyanam duto ni okweuru gi nyinga iluonga ni collins otieno odoyo aja kanyada kendo awuok homabay town constituency mayudore e homabay county Asebiro ka e kinde mopogore opogore, e twak mopogore opogore, lakini kawuono to ageno ni ang' wago mbaka machielo mopogore. Mm. Erokamano. Erokamano.
Iwacho ni in wuod Kanyada. Awuod Kanyada.
In uh, nyakwar ng'awa Homa Bay. Homa Bay nyakwar uh, ng'ato ni Wao. Uh. awuok e dhot mara katuma katuma wuok kamoro ni kanyada west Kanyada West. ma jomoko bende duogo dendo ni kak dhungu Kakudhungu. kanyada nigi dhoudi modhuro ma yawuot nyada Erokamano.
Nyiswa ni to in kod gombo mane ne oganda mowuok Homa Bay ma bende wachona ni in kod gombo mar eh, in kod gombo mane ne oganda mowuok Homa Bay to moloyo Homa Bay town. Asebedo gi gombo malach ne Homa Bay County kinde mosekalo Yes. kaluwore gi weche mag dongruok to chutho e kind sechegi tabiro wuoyo kaling- ah, kalingana gi Homa Bay Town Constituency od bura ma Homa Bay kendo sani tadwa wuoyo e yor siasa Yes. asebedo e okang' manyime kwatetea maslahi mag ojende kinde mokalo ka nabiro Nigi kaendi jasondo. ajasondo Mm. kinde mokalo ka nabiro ka nawacho ni ajakom mar riwruok mag jolony matindo ma homa bay county wadendo ni homa bay county young professionals forum yes kendo nitiere weche mang'eny mane chandowa kaka rawere matindo Mm. kaluwore gi weche mag tiegruok Yes. kaluwore gi weche mag nueng'o Mm. kaachiel gi weche mag yudo tich iyudo ka obed sirikal mamalo Yes. mar ah, moluor Uhuru Kenyatta Mm. kata obed sirikende mag lo- eh, loj kor gwenge machalo kaka ma county ma koro kelnwa gi devolution Mm. rawere ok osemi kinde mowinjore Mm. kendo nyadi ng'eny iyudoga kiketogi e kando ka sama ji koro wuoye weche machalo mag dongruok machalo mag tije gi weche mopogore opogore. To sani magi boselosi goya kwar wao iwacho ni in ema nitelo ne eh, riwruok mar joma tindo molony e Homa Bay. Iwacho ni ne un kod eh, tabu koni kod kocha. Weche ma koro iwacho ne iwacho ni ne udwa ni mondo ulosi gi bende oselosgi to koselosgi gichopo e okang' mane? Nitiere moko manyalo wacho ni waseneno matunda maggi. Mm, Machalo kaka- Sani wan gi riwruok kata ok obedo ni osebedo active kaka ne wadwaro. Yes. ma waluongo ni Young Contractors uh, Association ma sama nwachake nabedo kaka jagoro mongirore mondo mi lekni ne timre an awuon ok an contractor though an uh, anya wacho na consultant nikech atimo consultancy on the side to nabedo jagoro mongirore ka nwachako mane waregister the current Homa Bay County Youth Leader Yes. that is Kevin Ouma, mm. Mawaluongo ni Wawao, mm. ne organizing secretary. Mm -hmm. And that is a movement mwanya wacho ni nosekonyo rawere yes. kendo sani yudoga ka ng'enygi timo tenda mm. ng'enygi nigi chir kendo ginyalo apply alongside jok ma waluongo ni established contractors mm. kendo yudo ka nweng'o margi giyudo ma challenge ma koro sani wadil go ok en ni yudhe mondo owuog oko mm. mondo otim tendagi mm. but sani wadil ni gisetimo tenda to pok ochulgi Ng'ama onego bed ni chulogi en sirkal mar Homa Bay. Yes. Ang'o ma miyo deko betie chudo to omenda nitie moketi ne weche machalo kama? Uh, anyalo wacho ni en two ways. Achiel, sirikand uh, counties wacho ni pesa treasuries deliver mos mos, ok giyudgi on time. Mm. Tariyo, To ka giyudo- wawuoye Momiyo gi mos mos ni komigi be gichulo. Ah, kanyo ma wacho ni two ways Mm. kadhi okang' machielo ma koro luwore gi penjo mipenjo Yes. en ni sama omigi this amount Mm. bende iyudoga ka gin ga kwede iyudo ka nitiere some contractors ma gin pesa gi ginyalo yudo upfront kapok gitiyo Yes. to wan gojende mowinjo bed ni timo ang'o bedo supported nikech ojende gi eki moko onge nyalo moko ka overdraft moko Yes. ka loan e banks moko tero nyaka uh, wach ni title deed ma gikwa jomoko mondo ochung'negi kaka collateral e banks tiyudo ka gin pesa gi delay miyudo ka koro ing'ado gi so much e therefore akwede is another issue mamiyo youths mane watetea negi moko pok otimo ang'o pok oyudo chudo margi kaka winjo bende giyudo while jomamoko tiyudoga ka jomoko wacho ni hukahu yes iyudo ka hook a hoot ichulo kata kapok ochako tich ichulo gi afron some of them yudo kong'eyo sama pesa odonjo ma en odhi chako tich ka pesa oseyudi while youth tiyudo ga kaka osemi that letter mar award to en ochimo tich omanyo pesa through other means for fear ni kik o lose that job Yes. eka chudo koro deko to wachni bende usetero mbele mukete piny udiskas kata gi gavana maru kata minista mochung' ne weche mag ah, weche weche mochung' ne weche mag gedo machalo kama be usebedo kode piny usogi ni wan kod tabu achiel ariyo adek nitiere oganda michulo mbele upfront kapok gichako kata tich wan ikwongewa mondo watiek tich koka chulwa bende use address wachno kodgi ma issues mwasetemo address but oselwar e deaf ears Gimomiyo iwinjo ka temo wacho mana ni it has not been addressed gi wan wawegi kende. En issue mosebedo addressed gi a number of stakeholders. Gi a number of leaders mamoko be yudo ga ka sani koro dhi oketi kaka jok mok winje gi sirikand county. Iyudo ka nitiere bende riwruok giwinjre gi sirikal Yes. ne gibalo ne gibalo kata gi- gi- gimi- gimieno chuodho ok oyiene gi- sirikand ok county. oyiene gi penjo
kaye cha ne ka iyudo ka joma openjo ikawo kaka joma okwedo kata joma obalo which is not the case and jeff i believe in one thing ng'ama wuok oko masiemi kata makwedo wang'i ng'ano konyi nikech omiyi neno kama idhiye marach when there is still time to sama itamori ing'e ni inyalo yudo ka shida ni maki the last minute sama koro ok inyal konyo iyudo ka kache chande about a, let me say two weeks ago Mm. nineno ka nomak secretary mar contractor crop mar young contractors but now overall contractors mag Homa Bay county Yes. secretary madam pamela nomake nomaki Mm. ma it is in record kendo ne en e news yes ne moluor honorable magwanga Mm. ema nodhi o demand for release mar that lady And mago is just an example manyisi ni jowa ma wan godo e sirikand county ok orwako jok ma criticize them positively gidwaro ni wabed gi sirikal moro ma waling tingende wan bende kaka young people to sirikal ok mar oganda duond oganda ema nyaka winji nikech oganda ema noyiero to be mano e sirikal yes koro ang'o mamonogi mondo mi gimiu thuolo mar wuoyo so that is the question Mm. mane wach machandowa to be mane ma mi nenoga ka sani Yes. chutho king'iyo kata Homa Bay kama iwinja wuoyeno Mm. kiwe kata candidate mara kaka ng'ama dwaro Homa Bay town constituency Yes. very many youths osewuok oko to giwuok nikech challenges machalo winja konini ninyisowa ni youths gin e jotelo makiny to bende osenyiswa ni youths dhi bedo empowered in a number of ways king'iyo kata mana 30% niwacho of uh, procurement opportunities nidhi mi joma youth joma rawere gi joma nigi ng'ol ma has not been a reality ok timre uma ok otimre kiyudo youth moketi ing'e ni wase nyaka demand Ah. nick jiswa breakdown 30% ing'e ni ng'ato nya miyi 5% to claim ni ne wasemiyo youth tender to be 5% ni ochako miye youth ma already noseng'e predetermine but sama iwacho ni wadwaro the breakdown Yes. mar ni gini endi the uh, procurement opportunities ne cost this much so let us work out the Kitemo wacho ni 30 nitiere mibadhi e procurement mag Homa Bay County. Yes. Mano e gima itemo wacho.
mane gima temo wacho Bende uselose gi gavana onyise ni wach nitiere kaende e weche mag procurement waneno ka achiel ariyo adek ok dhi nyime maber. Kaka onego bed ni odhi. uh, governor uh, it will be Obo bedo miriambo ka wacho ni wasewuoyo gi governor as a person. Yes. But wasewuoyo gi organs ma owinjo bed ni mago wenge governors. Yes. Wasewuoyo gi various uh, procurement entities. Kanyo Be gimiyo ting'o nyaka dwoko. chief officers. Be gimiyo dwoko.
Dwoko gi chief, moko be tamore lakini sama wademand mwa storm Yes. to gimiyowa audience Koro Bang' sama duoko sama dwoko gimiyo gi- dwoko ne monego bed ni undike kuo maru makende to chopo ne gavana. Undiko barua nyisa ni gavana arieti wadwa ni mondo warom kodi kaka rowere e weche mag contracts mondo walos achiel ari adek. Mano is very procedural ma kutimo to gavana onego bed ni bet kodu to winjo ni to ywak maru en ang'o.
Mano nyacho ni a way forward but also remember Jeff ni mae kama noselor sama ne contractors demand pesagi ma mm. polise ogoyo ji e compound mar office governor nyamina nega olor gate eh. nogo ji e iye kaendi nyamina nega joma odhi bandho hatia
unfortunately naonge nionge kama dolore ne jini yes. mano ka nudhi manyo omenda ni to wan kaka contractors ichulo ichulowa karang'o yes koro nolorne ji noyudo boka nyaminamiga erokamano ahinya nyakoro wagero penjo koro nyisa ni iwacho kendi maber ni iwacho ni paro mari gi Homa Bay Town en ang'o ang'o momiyo iparo ni idwa ni mondo ichung' kaka jaod bura ma Homa Bay Town Ah, mokwongo kaluwore gi Homa Bay Town constituency yes ing'eni kata leaders mwaseyudo moko be chalo gima ok understand anya luongo ni fabrics moloso Homa Bay town constituency Homa Bay Magi town jotelo mane oyiero. constituencies Wuod wang'. jotelo wayiero yes to ing'eni process mar yiero ji pogore mokwongo nyaka waknole ni jatelo kata muma wacho ni nyasaye mayiero wayudo kata jatelo marach ka nyasaye momiyowa Mm. and nitie reason momiyo samoro imiyo ji jatelo marach samoro ni wasebalo gi yore mag nyasaye Yes. omiyo wayudo Koro imiyo jatelo marach kum. mondo ya Aha. chalo kaka kum mondo upuonjru dipo ni mwaneno shida mwasebiro kwaneno moko gin kum to ariyo jatelo bende nyasaye mamiyo jatelo maber Mm. kwa kwaye kendo walamo gi chuny achiel yes omiyo ok en makosa ni wabedo gi jotelo maricho wan te mwayierogi to muma bende koro yie tiyo kosiak ang'o momiyo nolimo. koro idwa ni mondo ichung' e Homa Bay town maya wach madwa ni nyisa mokwongo iyudo ka constituency ma Homa Bay town Yes. wasebedo ka wan disintegrated nitie pogo e yore mopogore opogore Mm, achiel iyudo ka maslahi mag joma mine yes joma luoro saidi mm. an gi jaoda jaoda en ng'ama miyo mm. an gi nyiminega mm. an gi minwa ma be ng'ama miyo tiyudo ka wan gi jotelo ma ok respect maslahi ma joma mine jefo kawuondi ok en gimoro ma maber en against human rights to kendo en against ratiro mag joma mine king'eyo chien kama ne wan gi siasa mar laro kom mar odm e kaunti mar omabei mm. Osiepna moluor incumbent MP Yes. uh, okil Kamaloka Peter Kaluma kane winjo weche mano temo wacho statements ewi joma mine ing'eni en gima di meaning ka ng'ato nyalo wacho ni an ng'ama miyo ok nyayomba seche go ne gilarore gi wang' ni an ng'ama miyo minende agoge ok nyal yomba mm. ang'ama miyo mokel gi dhok ok nyal yomba mokwongo nyiso ni mago joma oseket aside kendo yudo ka akwede osechakre a that level ne mana siasa ing'eni siasa weche nyalo wachore samoro ne ok owache ni koro mana gima owachono en siasa ji wache weche mopogore opogore Very true.
Kaluwore gi platform ma ji nitie siasa, ng'ato nyalo wacho achiel ariyo adek ma samoro ok en gima serious ahinya ni nowacho ni mane ma koro dhoge mowacho wacho.
Tigendi bende winjo be ni dhogi ng'iyo kapok idhi. Remember ni siasa anything is very important when it comes to politics. And king'iyo malong'o magi joma notero Mugunge na Masani Mm. kano gino nosechalo gima omako vijende gi jopikipiki it is this Koro wacho constituent ne migosi Kaluma kaka jaod bura maru in ka- ineno ka- in kaka nyakwarwa ineno ka osetiyonu maber kose osetiyonu marach ok osetiyo marach en ang'o gini mapok otimo maber to ang'o gini mosetimo maber ma, i- maber to in kopo ni didonji ni oyieri kod oganda ang'o ma ditim maber moingo ma Kaluma osetimo Achiel ber ng'eyo constituency wa kaka nasewacho. Allocation wan go kata mag CDF. Allocation ne wan go kata mana county government jobs or employment opportunities. King'iyo allocation gi eki there is constant consultation gi county government sama gidwa timo appointment e constituencies as well. Tiyudo ka magi gidwa ungore nyakonchiel. Wadwaro a leader mong'eyo constituency kamorito as a whole. Ok wadwaro a leader mang'iyo oganda ma kumoaye ting'eno mbulo to wago kaka joka ng'ato. That is kaka Manyiso constituency. ni e- e od bura ma Homa Bay town ka endi be nitie ka ji opogore ni magi samoro jo Kanyada, magi samoro jo dhood. Yes. Nitiere pogruok.
Wan- Ok ubet kanyakla. Koro kwan Ang'o kanyakla.
makelo mano to un joluo duto? Achiel en kit telo ma ok ni kare miyo doga ka kweda miwinjo kasechako cha Yes. sama opportunity owuok tiduogo ing'iyo clan ni kata ing'iyo anyuondi already ichako kelo jomamoko bedo gi feeling ni wabe kare kwatero ng'atwa eka koro wadhi timo ang'o wanyalo yudo opportunities already kanyo ing'e ni wachako gero constituency e foundation marach Yeah. to sami bedo gi opportunity inyalo wacho ni ka this time round Oppo- eh, position ni nodhi in this clan Yes. next time ok ochuno ni ng'atno nyaka bed ja clan na watere koni e next time ok ochuno ni ng'ano nyaka bed ja kanyada nikech homa bay town constituency kiwe jo kanyada wan gi majority ma josuba mago jowa Wan gi majority ma abandu Yes. joluya mago jowa kech kanye ma gindong'e kanye ma gichulo osuru kanye be kama gidak Yes. wan gi oria machal gi nying be ma gimiya jef giluonga ni oria nyale Mm. wan gi oria bende homa bay ma bende mago jowa wan gi joksi ma bende a big uh, community e Homa Bay kanyo to sama iyudo ka kawo kanyada ema dwa na miyo opportunities gi mowuok to jogi bing'e ni kae ma gindong'e jogi be kae moko osedak ngimagi duto ma koro tinde gin joma dongo gi gohala Homa Bay kanyo thurgi kuma ne giaye gi kia the same way wambe wan gi jo kanyada ma moko ibiro yudo Nairobi ka moko ibiro yudo Migori kache kuma gin be indikogi ka ndiko wuok kache kuma ohala kigoyo to gin opportunities go giyudo Yes. omiyo wabe joma ni e iwa wana oko miwacho ni samoro bet ka ikwedo gi eki bende gin kod lony madwaro nikech ang'e ni samoro bende eh, jawagura maru kata gavana maru ng'iyo qualifications ang'e ni kadhi kanyada ayudo kata ji adek mar qualified kadhi samoro e sub county ni ok ayudo joma qualified mago bende girango Nikech samoro inyalo wacho ni owegi adieri to samoro owegi ni ok gi meet qualifications midwaro kata standards. Jeff, an awuon, ka ok awuondi, an a victim of the same. Ok awacho in owuon, awacho Atemo going beyond atemo behalf of the miyi, people. Yes.
atemo miyi example ni nitie qualification. Yes.
PhD mara graduate next year May. Mm. Omiyo ka en academic qualification nitie. Ka iweyo in owuon oganda mamoko kirango nikech inyalo bedo ng'at achiel.
kaweyo kar kanyo but kanya de migo Jomamoko example gi- mowinjore yes. in ayie mar yiero is okay koro jomamoko gi bende urango ni jok maywak gi adieri gin bende gin kod lony ma gi deserve positions
akia ni dhi nyalo yie kwani at random Gi- gi- positions gi- ma gi- wan gi- godo gi- Homa gi- Bay. No, no, gi- no, gi- no, gi- not the gi- names yes. the positions mantie good ibiro yudo ka ne wan gi county secretary Mm. ma bende luoro kabisa ok adwa luongo nyinge ma Kik county iluonge nyinge. secretary Mm. mowuok owuok kanyada yes iyudo ka wan gi minister mokaw from Homa Bay town constituency Ojaka Nyada iyudo ka wan gi chief officer moluongo ni PS Yes. Ojaka Nyada Mago ji adek.
mani gin asekwano ji adek Aha. iyudo ka wan gi director ma koro represent youth Yes. ng'ama miyo okaw ng'ama miyo ochika nyada Mm. iyudo ka positions ma ineno kata ka kwano gi tege Yes. kata mana sub county administrator Mm. ojakanyal Manyiso ni onge regional balance.
iyudo ka koro jowa modak eiwa ka ma koro wacho ni wakwanyo kowuok kanyo Yes. to waonge godo appointment motim gi county government ing'e ni magi otim Manyiso gi ni onge regional consultation balancing koda wi- e sirikal mar Awiti. E sirikal mar E Homa Awiti. Bay.
ok otimre Onge ga jopiny makare. osekawo okang' machalo nade nikech onyalo bet piny mondo wach ni owe wane mana wayiero u jok moyiero mondo otinwa bende onego bed ni wang'eyo ni to oyier jok maya kure ma useketo ywagni eri kata mca maru bende usemiyo ywagni motero e od bura kacha ka giwuo e county assembly Ah, chutho kwaduogo kar mcs to kanyo ok adwa wuoye malach nikech we are disappointed an awuon asetete masla gik miwinja wachogi mm. ase question gi sama itimo vetting ne these officers moko yes. bedo vetted assembly mm -hmm. and it is in record yes. ni chairman Homa Bay County Young Professionals Forum poko miss any vetting mosetim mm -hmm. e county assembly mm -hmm. and pointing out these issues mm -hmm. akwede mwayudo according to ng'ato jadak yes. ng'ato jakanyada kata kuonde mamoko mopogore mabe yier mm -hmm. akwede mwayudo in terms of youth to dak wane kobedo represented does it mean ni senior positions gi youth mar qualified to waketo kanyo kanyo be miyudo ka kata mana jowa man gi ng'ol ibiro yudo ka ok ine apart from mano yier mantiere assembly ma represent to assembly widely jogo onge e sirikal mar county government gionge Mar Homa Bay. Homa Bay. Inyalo wacho nang'o kaka Homa Bay osetiyo nyaka ne chakre aluf ariyo kod apar gadek nyaka sani eri koro wadong' kod higa achiel kwadhi e yiero. Ineno ni sirikal mar mar Homa Bay osetiyo e yo machalo nade? Gavana Awiti. En
anyalo wacho ni it's a pity Resources mosedonjo sani koro lawo 20 billion in total. En slightly below 20 billion. To king'iyo gimwoneno e county government, Yes. it is really embarrassing. Onge weche mag dongruok achiel ariyo. dongruok nitiere but king'iyo expectation based on figure mwatemo wacho no Yeah. it is below par nikech ok anyal wacho ni dongruok onge mosetim nitie but ing'e ni nitie expectation kaluwore gi resources mantiere e county Yes. kendo gi resources mosedonjo Mm. it's a pity remember ni mae county manong'e e map of kenya ni chiegni afa a trillion dhi donjo inyalo paro the agri city Ang'eyo. agri city kanyo ing'e ni asendiko nyaka barua to county assembly Mm. and it is regrettable ni speaker duogo ndikona Yes. ni ok andiko format mar petition. Again, it is not my work to ndiko petition e format mowinjo bede, Yes. but it is my work to t- kono assembly ne we demand explanation. Assembly should pick it from there mondo investigate Koro ne gidwoko barupi executive nikech format.
ne format koro ok ginyal Girango- Girango wach mane iye.
wach be iye nokorangi Orango mana forward And the directly, funny nyisi ni thing- be ruoth dhi nyime. ni speaker dwoka in a public forum mane Yes. timo budget making Mm. ni nitiere ng'ama nondiko to ne ok ondike e format maber koro wabiro re- kwayo ni ondike Mondo e format riduok. maber kata oduog ir clerk marwa Yeah. mondo ondikne kaka owinjo ndik Yeah. ting'e ni ato kanya dhi ir clerk because I will be compromised samoro idhi ndike e language ma gidwaro not language ma nadwaro Yes. So mano failure ma iwinjo ka senyis ni we are even disappointed in county assembly. Because they would have taken that up front mondo gi investigate from executive because the oversight Yes. the executive. Then they can explain to the public get one wadwaro information. Yes. Yes. erokamano gima fwenyo ka en dayudo ni iwacho ni mcs mago ma bende oseyiero ok ging'eyo ni to tijgi en tich machalo nade wasenyiso gi kinde ka kinde ni mcs en legislation representation to maduong' moloyo en oversight mar rango ni to eh, tich e sirikandwa mar gweng' nieri ochalo nade omenda moger mondo mi wati gi weche mag dongruok tiyo e yo machalo nade maendi en gima lit ka pok otimore ageno ni pod obiro bedo kodi e thuolo machielo mondo mi wachak warangi nikech aneno ka weche mag Homa Bay dwa bedo mang'eny nitiere weche ma bende ok warango mag Homa Bay nitiere oganda ma bende osebedo ka golo ywak koni kod kocha ageno wabiro yudo thuolo mar dhi e weche gi eki wachni mogik ne jo Homa Bay to moloyo ka gidhi e yiero manyien Jotelo mage midwa ni mondo giyier to gi in singo mari ne oganda midwa ni oyieri kaka jood bura? Dakika achiel. Wachne mogik abiro wacho ni an gi interest man godo gi Homa Bay, akwayo jopiny gi jogo ombulu ni wang'ni wanen malach, wayier oganda ma jogo jotelo manyalo tiyonwa kit kaka wadwaro. Kik wayier jotelo mang'iyo individuals, jotelo mang'iyo selfish interest, but wayier jogo mong'eyo ni Homa Bay town constituency en kanyo momako oganda mopogore. Omako josuba, omako joluya, wan gi joluo, wan gi kanyada bende dhoudi modhuro. Wayier jotelo manyalo kelowa kanyakla kaka oganda joka ng'ato. Wachna maduong' madwa wacho en ni Jeff, Homa Bay Town Constituency en kama kadonjo to abiro ting'o malo yore mag somo. Somo ok en gero skunde, gero classroom mar CDF, mano infrastructure. But somo nitiere kata gima luongo ni software. mok wane that is motivating the teachers mondo mi wayud quality education kaluwore gi uh, awach ni empowerment mar ojende kaachiel gi joma mine Ero- mane wach ma idwa kele wacho ni somo ok en mana gero klese to en nyaka imotivate jopuonjre ma bende chiwo weche mag tiegruok mondo mi jopuonjre opuonj maber wakwani yo maber kawuok e lolwe tv wawinjo ywak mari wawinjo gombo mari bende ne oganda mag homa bay